आगा के बात सब बतायब और अहूँ सबसे बातचीत करब वीडियो अगर शो होते तो अहाँ सब कमेंट करके बता सकै छी आवाज आबि रहल अइ कि नहि सेहो बतायब कारणवश जे छै से लाइव जे छै से हम कखनो आबै नहि छी जादातर यूट्यूबपर लेकिन कहलियै जे सालके अन्तिम दिन छै आओर इएह साल जे छै से अहाँके लाइवके स्टार्टिंग कयने छलहुँ हेँ स्टार्ट कयने छलहुँ हेँ चैनलके तऽ अहाँ सभसँ जे छै से भेट घाँट कऽ कऽ एहि सालके बिता ली ताहि कारणसँ हम लाइव अएलहुँ हँ तऽ ज्यादासँ ज्यादा आदमी जुड़ू आओर कमेन्टके माध्यमसँ अहाँ सबके साथ बातचीत हेतै आइ दू हजार तेइसके अहाँके जेनाकि अहाँ सबके पता हैत जे अन्तिम दिन अछि एकतीस दिसम्बर आबि चुकल अछि काल्हिसँ जे छै से सब दू हजार चौबीसमे प्रवेश करबै तऽ जे सब जुड़ि रहल छी हुनका सबके वेलकम अछि आओर अहाँ सब जे जे जे आबि रहल छी कमेन्टके माध्यमसँ अहाँ सब बता सकै छी किछु अहाँ सबके पूछैके हुए आओर या वीडियो अगर आबि रहल कि नहि से हमरा नहि पता या माइक्रोफोन अहाँसभके आवाज आबि रहल कि नहि तऽ ओहो क्लियर कनि कऽ देब अहाँसभ हम चेक कऽ रहल छी लगातार शुरू करै छी तऽ लाइव आबैके छलियै से अहाँके मकसद कोनो खास नहि छलैए कहैके मतलब ई छलए जे एहि साल जे छै से हम अपन यूट्यूब चैनलके शुरुआत कयने छलहुँ हेँ करीब आइसँ छओ महीना पहिले जूनके समाप्ति जुलाइमे बुझियौ तऽ ई छओ महीनामे छै से एकटा बुझियौ हमहूँ एकटा नॉर्मल आदमीके तहत जेना स्टार्ट केलहुँ आओर अपने जे नॉलेज छलए ओहि हिसाबसँ वीडियोसभ डालयके प्रयास केलहुँ अपन मैथिली भाषामे आओर लोकसभ जे छै से जाहि हिसाबसँ हमरा नॉलेज ओहि हिसाबसँ बहुत सारा प्यार देलखिन तऽ ओहिके लेल जे छै से सभसँ पहिले हम अहाँसभके धन्यवाद करय चाहब तऽ इएह आशा रहतै जे अहाँसभ एनाहे प्यार बनेने रहबै आओर जेना जेना ई जे छै ई पाँच छओ महीना जे हम वीडियो बनेलहुँ हेँ अहाँसभ जे ई पाँच सए गोटाके पाँच सए लोगक जे हमरा ई परिवार हमरा सङ्गे जुड़लहुँ हेँ से एहिके लेल जे छै से हम बहुत बहुत अहाँसभके धन्यवाद दै छी आओर आगू जे छै से अहाँसभके बेस्टसँ बेस्ट वीडियो दैके लेल जे छै से हम हरदम प्रयास करैत रहब ताहि कारणसँ आओर अहूँसभके दायित्व बनै छै जे जएह किछु आदमी अहाँसभ हमरा सङ्गे जुड़ल छियै आओर जे हमरा सब्सक्राइब कयने छी चैनलके जे हमरा वीडियोके लगातार देखै छी तऽ हुनकासभसँ आग्रह जे वीडियो अगर देखै छियै तऽ जे सब्सक्राइब कऽ देने छियै अहाँसभ अपन चारि पाँच गोटा मित्रके जे अपन मैथिली भाषाके बुझै छथिन अपन मिथिलाके बारेमे बुझै छथिन हुनका जरूर बतेबनि ई चैनलके बारेमे आओर आओर बहुत गोटा जे छै से हम वीडियो देखै छियै जेनाकि काल्हि एकटा वीडियो डालने रहौं अहाँके एगो चोरी भेल छलै अपन सबके गाममे सुगुनामे तऽ एम्हर जे भेल रहै चोरी ओवला वीडियो अहाँके हम डालने रहौं तऽ ओइमे जे छै से अहाँके एखन बढ़िआँ प्यार भेट रहल अइ एक हजार आदमी देखलथि हँ ओना देखियौ हमरा जे छै से वीडियोके व्यूसँ कोनो प्रभाव नहि पड़ै छै या हम निराश नहि होइ छी तै दुआरे हमरा एखन अयला बहुत दिन कम दिन भेला आओर एखन बहुत मेहनत केनाइ बाँकी छै हम जे छै से अहाँके अ शायद बुझियौ जे सौ अगर व्यू हमरा आबि जाइ छै तऽ हम बहुत जादा खुश भऽ जाइ छी आ हजारो व्यू आबै छै तैयो हम खुश रहै छी तऽ हमरा जे छै से एखन व्यू सँ कोनो इम्पैक्ट नहि पड़ै छै हमर काज छै मेनली से मेनली अहाँ सबके वीडियो जादा सँ जादा अपलोड केनाइ आओर बढ़िआँ कन्टेन्ट देनाइ जाहिके प्रयासमे हम हरदम रहै छी आओर हरदम सीखैके प्रयास करै छी अगर अहाँके किछु गलती बुझाइत हुए तऽ ओसभ छै चीज जे छै से अहाँसभ सेहो हमरा सङ्गे शेयर कऽ सकै छी एस के स्टडी सर्कल हाइ लिखलथि हेँ की हाल बढ़िआँ छै अहाँ अपन हाल बतबियौ की हाल चाल अछि आओर अहाँ कतयसँ छी सेहो बतायब तऽ उएह कहै छलहुँ हेँ जे अहाँके जे छै एहिसँ कोनो फर्क नहि पड़ै छै विशेष तऽ मेन काज जे छलै से ओ जे अहाँसँ पाँच सए आदमी जुड़लियै ई छओ महीनाके छओ महीनासँ जे हम वीडियो बनेनाइ स्टार्ट केलहुँ ताहिमे से बहुत बड़का चीज छलै हमरा लेल आओर एनाहे जे छै से अहाँसभ जे अगर सपोर्ट करैत रहबै आओर आगाँ शेयर करैत रहबै वीडियोके तऽ ज्यादासँ ज्यादा जे छै चैनल ग्रो हेतै आओर अहाँ सबके प्रयाससँ हम हरदम जे छै से वीडियो डालैके प्रयास करिते रहै छी हँ एखन जे छलैए से पिछला एखन जे अगर अहाँसब गेस केने हेबै पछिला दस बारह दिनमे जे छै से वीडियो कम आएल छलै फेर हम एखन दुइ तीन दिनसँ वीडियो अपलोड कऽ रहल छी तऽ ओहिमे जे छै से अहाँके हम कहऽ चाहब जे जे एखन जे हम वीडियो अपलोड कऽ रहल छी तऽ एहिमे जे छै हमर मोबाइल जे ओकर बैक कैमरा छै बैक कैमराके जे छै से अहाँके ओहिमे डस्ट चलि गेल छै मेन कैमरामे चूँकि हमर मोबाइल जे हइ से अहाँके पुरान छै तऽ डस्ट चलि गेल तऽ ओहि कारणसँ जे छै से नीक नहि लागै छै कोनो वीडियो अहाँसभके साथ शेयर करैत तऽ ओहि कारणसँ जे छै से हम ज्यादा वीडियो ओहि बीचमे नहि शेयर करै छलहुँ तैओ हमर ई छलय विचार जे वीडियो जे छै लगातार आबैत रहबाक चाही

जे जएह इएह सभके अहीँ सभके सपोर्टसँ जे छै से एखन एतऽ तक अएलैए चैनल आओर आगाँ बढ़तै आओर आगाँ बढ़तै तऽ अहाँके जे छै से लगातार वीडिओ जे छै से भेटिते रहत एखन एकटा केओ टू बी के कऽ कऽ नाम छनि जे लिखि रहल छथि खाली जी सर जी सर हम चिन्ह नहि पाबि रहल छी अहाँके टू बी के के छी अहाँ अपन पूरा नाम आओर कतऽसँ छी से अहाँ बताएब आओर हमर एकटा ब्लॉकके मेम्बर सेहो आयुष जी सेहो आइ लिखलथि हेँ भोजन भात भऽ गेलनि बुझाइए अच्छा अच्छा टू विकेट जी सर अहाँ जे छै से अपन नाम बतबियौ नाम बतबियौ नाम बतबियौ आओर कतयसँ छी नीक लागै छै अहाँ सभके मतलब जानकारी प्राप्त कऽ कऽ जे नया देखै छथि तऽ बहुत खुशी होइ छै ताहि दुआरे अही सभसँ चैनल छै आओर कहलियै जे दू हजार तेइसके जे छै से लास्ट सालके लास्ट आबि चुकल छै तऽ अहाँ सभसँ भेँट घाँट आओर बातचीत हेबाक चाही ताहि दुआरे फेर अही सभके साथ जे छै से दू हजार चौबीसोके शुरुआत हेतै तऽ दू हजार चौबीसके जे शुरुआत हेतै अहाँके तऽ पहिले जे छै से अहाँके अहाँ सबसँ दू हजार तेइसमे विदा लऽ लेब तहन ने शुरुआत करबै हँ अहाँ सहरसा सहरसासँ छी विशाल झा अहाँके नहि चिन्हलौं ओ सहरसोमे हमर वीडियो देखल जा रहल अइ बहुत खुशीके बात छै देखियौ अहाँके मधुबनी जिलामे अहाँके पब्लिक भेटनाइ मुश्किल रहै छै सहरसोसँ देखै छथि कतेक खुशीके गप्प छै आँय केओ सुगौनासँ सेहो देखै छथि आयुष कुमार के छथि चिन्है नहि छियनि माफ करब लेकिन देखै छी एहिके लेल बहुत बहुत अहाँके धन्यवाद आओर विशेष ई लाइव आओर कोनो खास चीजके लेल नहि छलैए एहि साल हम ब्लॉगके स्टार्टिंग कयने छलहुँ हेँ तऽ इएह कारणवश जे छै से हम अहाँके अहाँ सबसँ बात करैके लेल ई ब्लॉगमे आयल छलहुँ हेँ अहाँ टूर्नामेंटके आयोजन करेने रहियै दुबारा कहिया हेतै अच्छा टूर्नामेंटके आयोजन करेने रहियै हँ पिछला साल हँ हेतै एखन शीतलहरीके मौसम छै ओहो बेर जे भेल रहए से अहाँके लास्ट जनवरीमे भेल रहए तऽ एखन ठण्डाके मौसम छै

अहाँके परेशानी भऽ जाइ छै मैनेजमेन्टके तऽ मैनेजमेन्टके अगर चारि पाँचटा हमरा लड़का भेट जेता तऽ हम टूर्नामेन्ट जरूर करेबै आओर अहूँसभ आयब देखयके लेल टू वीके लिखलथि हँ जी सर हम दिल्लीसँ छी आओर हम कान्ता भाइके दोस्त छी अच्छा कान्ता भाइके दोस्त छी अच्छा कान्ता भाइ तऽ अहाँके एखन शीतलहरीमे उठै नहि छथि दस बजे कहाँ दिन आइ उठलथि हँ एकबेर आयल छलथि हमरासँ भेँटघाँट करै लए आओर एखन जे छै हुनका देखैत हेबनि कम वीडियोमे अहाँसभ कतेक आदमीके अहाँके पुछबो केलथि यौ कान्ता भाइ कहाँ आबै छथि ब्लॉगमे तऽ कान्ता भाइ ब्लॉगमे कइ ताहि कारणसँ नहि आबि रहल छथि जे अहाँके हुनका जे छै से एखन बारहवींके परीक्षा छनि कपारपर फरवरीमे एखन जे बेसी टाइम हुनका वीडियोमे देबनि तऽ ओ जे छै बारहवीं गड़बड़ा जेतनि वीडियो तऽ बनबैत रहता बादोमे ताहि दुआरे कहलियनि पहिले दस दसमी बारहमी जे छै से अहाँके एकटा आधारशिला होइ छै पढ़ाइके तऽ ओ जे छै से अहाँसँ पूरा कऽ लिअ आ ताहिके बाद तऽ वीडियो तऽ बनिते रहतै आ कान्ता भाइ अहाँके जरूर भेटता जतेक आदमी कान्ता भाइके प्रेमी छै सभके कान्ता भाइ सङ्गे ब्लॉग बनतै एखन विशेष हम नहि हुनका अथी छेड़ै छियनि आओर बाद बाँकी जतेक हमर टीमके मेम्बर अइ सभ अहाँके भेटबे करत ओना काल्हि जे छै से एक जनवरी अइ तऽ काल्हि जे छै से हमसभ अहाँके सोचि रहल छी जे बाहर कतहु जाइ छी तऽ बड्ड अहाँके भीड़ धऽ भीड़ भऽ जाइ छै आओर एक्सीडेंट तेक्सीडेंटके सेहो बड्ड खतरा ततेक भीड़ रहत पछिला बेर सोचियौ हमरसभके राजनगर छै अहाँके प्रखंड राजनगर प्रखंडमे हमरसभके गाम पड़ैए ओ इलाकामे जे छै से अहाँके कखनहु जाम जल्दी नहि लागत मधुबनीमे सुनितो छी सुनितो हेबै जे जाम लागै छै पछिला बेर अहाँके राजनगरमे हमरासभके तीन सए मीटर चलैके लेल तीन घण्टा लागल रहए एहन जगह गाड़ी फँसि गेल रहए नहि जे पाछे कऽ सकै छी नहि आगे कऽ सकै छी तऽ एहि टाइपके अहाँके भीड़ रहै छै काल्हि सभसँ बेसी काल्हि अहाँके भीड़ रहत राजनगरके राज कैम्पसमे अगर अहाँसभके इच्छा अइ जे हम राज कैम्पस जाय तऽ अगर अहाँसभ कमेंट करबै आओर वीडियोकेँ ज्यादासँ ज्यादा शेयर करबै अगर हमरा एहिमे मात्र बीसो पच्चीस आदमीके कमेंट आबि गेल जे राजनगरके राज कैम्पसके काल्हि अहाँके वीडियो ब्लॉग चाही तऽ हम काल्हि जेबै आ नहि तऽ हम सोचि रहल छी काल्हिके प्लानिंग छै हमसभ घरेपर जे छै से अहाँके पिकनिकके आयोजन करबै ताहिमे अहाँके सभ कान्ता भाइसँ लऽ कऽ घरके जतेक फैमिली मेम्बर सभगोटा आओर एकदम देशी गपशप चलतै

आब यौ हमरा सबके बॉलिंग तॉलिंग कयल आब नहि होइए पहिले करै छलियै आब की चार्ज करबै आब हमरा सबके बैट्समैने अहाँके चार्ज कऽ दैए तऽ बॉलिंगके हमसब की चार्ज करबै बाद बाकी एतऽके खिलाड़ी सब की चार्ज करथिन अहाँके आब कहबे केलहुँ हँ खेला धूपा कनी कमे होइ छै नॉर्मले खेला लै छी घरे दुआरिपर खेला लै छी नहि तऽ बड्ड बहुत गाम घरमे कनी अगल बगल खेला लेलहुँ टूर्नामेन्ट नहि खेलाइ छी हँ आ रहलै आयोजनके गप तऽ आयोजनमे जे छै से अहाँके बेसी नहि एक हफ्ता दस दिनके बात रहै छै तऽ ओ जे छै से अहाँके हम करबैके प्रयास करबै एहि साल तऽ ओ जरूर हेतै लेकिन आब जे छै से मैचके फीसके हम की कहू अहाँके मैचके किछु फीस नहि छै आ ओ हमरसभ एहन बॉलरके आब नहि छै वैल्यू आब हमरा सभके नहि होइ छै फेकल ओना जे छै से अहाँ पुछलहुँ तऽ बता देलहुँ इएह बात बाद बाँकी आओर जे छै से जे सब जुड़लहुँ अहाँ सबके एक बेर फेरसँ अहाँ सबके नमस्कार अछि प्रणाम अछि आओर एगो आदमी आओर लिखलथि हे पी के परमानन्द ऑफिसियल जय श्री राम लिखले तऽ जय श्री राम भाय जुड़ैके लेल धन्यवाद आओर अहाँसभ लाइवके जे वीडियो जे एखन जायत ओकरा जे छै से अहाँसभ शेयर करबै आओर एकटा चोरवला वीडियो डाललहुँ हेँ जकर व्यू बढ़िआँ जा रहल छै अहाँसभ जे छै सभगोटा जे छै से ओ वीडियोके अपन स्टोरी लगबियौ आओर शेयर करियौ ज्यादासँ ज्यादा ज्यादासँ ज्यादा अहाँसभ शेयर करियौ आओर जतेक आदमी एखन एहिमे जुड़लियै सभ आदमीके दायित्व अछि जे अपन जे छै से अहाँके अहाँ इलाकामे जे अछि अपन जे अहाँसभके सम्बन्ध अइ ओहिमे पाँचसँ दस आदमीके जरूर अहाँके शेयर करबाक अइ मैचके वीडियो देबै टूर्नामेंटके हँ जरूर ब्लॉग बनेबै तऽ टूर्नामेंटके जे छै से वीडियो देबे करबै तऽ ओहि लए टेंशन नहि लिअ अगर टूर्नामेंट हेतै तऽ टूर्नामेंटके हरेक खबर अहाँके ब्लॉगके माध्यमसँ भेटत आओर टूर्नामेंट एखन नहि करबैके प्रयास ताहि दुआरे छै जे एखन अहाँसभ देखैत हेबै जे दू तीन दिनसँ शीतलहरी कनि खसल है अपन सभके गाममे पी के परमानंद जी लिखे छथि हैप्पी न्यू ईयर एडवांस अहूँके नया सालके शुभकामना अहीं सबसँ विदा लैके लेल ई साल भेलहुँ हँ तऽ अगिला साल जे छै से अहीं सबके साथ जे छै से शुरुआत हेतै इएह कहैके छलै जे ई पाँच सए आदमीके परिवारके जे छै से हम धन्यवाद करैके लेल आयल छलहुँ हँ पहिल बेर एक बेर आओर लाइव आयल रहौँ तीन महीना पहिले तऽ आओर फेरसँ एक बेर लाइव भेलहुँ हँ एनाही जे छै से अचीवमेन्ट आबैत रहतै तऽ हम लाइव आबैत रहब आओर लगातार अहाँ सबसँ हम पर्सनली बातचीत करैत रहब इएह प्रयास रहतै आओर जे अहाँ सबके किछु सवाल पूछैके हुए तऽ पूछि सकै छी किछु देर आओर हम अहाँ सबके साथ लाइवमे जुड़ल रहब आओर ताहिके बाद अहूँ सबके दू हजार चौबीसके आबैवला जे नया साल अछि ओहिके लेल शुभकामना अहूँ आओर अहूँ सबके जे छै से नया सालमे सब आदमी उन्नत करी आओर आगाँ बढ़ी आओर एना ब्लॉग सब देखैत रही आओर एन्जॉय करैत रही इएह कहब आओर अहाँ सबके किछु क्वेश्चन अइ तऽ पूछि सकै छी ओना हम सब गोटाके जे शायद जे पुछलहुँ हेँ ओकरा सन्तुष्ट हैब जे जे हम कहने हैब ब्लॉगसँ रिलेटेड कोनो क्वेश्चन हुए तऽ ओहो बता पूछब अहाँसभ फोन आबि रहल अछि एक सेकेंड वेट करब अहाँ अपन ट्रॉफी देखाबू नहि हमर ट्रॉफी देख कऽ की करबै यौ एक सेकेंड ट्रॉफी देखाबू ट्रॉफी जे छै इहो से हमर अहाँके एखन जाहिठाम हम लाइव कऽ रहल छी ओहिठाम नहि राखल अइ ओहिके लेल क्षमा चाहब आओर ट्रॉफी तऽ छेबे करै चारि पाँच टा ट्रॉफी छै तऽ एहि घरमे नहि अछि तऽ हमरा चैनल एखन लाइव जे छै से हम एके ठामसँ कऽ रहल छी ब्लॉग जे हम करब अगिलावला ओहिमे अहाँके पक्का देखाएब एहि बातके हम अहाँके वादा कऽ रहल छी जे ट्रॉफी अहाँके जरूर हम देखाएब ओहि लए टेंशन नहि लिअ गाममे ठण्डी है हँ यौ ठण्डा तऽ बढ़ि गेलैए तीन चारि दिनसँ ठण्डा छलैए कहाँ अहाँके दिसम्बरमे जे छै से लगैए अहाँके पच्चीस तारीख छब्बीस तारीख दू दिन तीन दिनके छोड़ि दियौ तऽ बाद बाँकी हरेक दिन जे छै से अहाँके तेहन भोरे भोरे रौदा उगै छलै लागै छलै कि जे अप्रिल मइमे जीवि रहल छी भाइजी हम बनगामामे रहै छी लेकिन मुम्बइसँ छी अच्छा मुम्बइमे छी हँ हँ बहुत आदमी रहै छथि अहाँके ओहि जगहपर तबमे की छै देखियौ सभ आदमीके जे छै से अहाँके मजबूरी रहै छै तऽ ताहि कारणसँ जे छै से बाहर जाय पड़ै छै तऽ ओहि लए नहि कोनो दिक्कत अहाँ सभके तऽ कोनो बात नहि अहाँसभ कतहुसँ छी वीडियो देखियौ आओर नीक लागैए अहाँसभ जे छै से मिथिलासँ छी मैथिली भाषा बुझैत छियै तऽ अहाँसभके लेल हम मैथिलीमे वीडियो बनबैके प्रया प्रयास करैत रहै छी अन्नू कुमारी हाय भाइजी हाय अहाँ कतयसँ छी पढ़ाइ करै छी पी के परमानन्द जी बढ़िआँ बात पढ़ाइ लिखाइ करू आओर आ नहि तऽ जे रोजगार छै ओहोमे लागल रहू सभ आदमी किछु ने किछु काजमे लागल रहू बढ़िआँ छै आओर ज्यादासँ ज्यादा छै से लाइफके शेयर करैत रहियौ एनाहे ई सब बढ़िआँ बात छै पढ़ाइ करै छी तऽ आओर आओर कोनो क्वेश्चन सब हुए तऽ अहाँसँ पूछि सकै छी हम लाइव चैटमे लगातार नहि लगातार जुड़ल छी आइ सोचलियै जे अहाँके लास्ट दिन छलैए नया साल ई दू हजार तेइसके इएह साल स्टार्ट कयने छलहुँ तऽ जाइत जाइत जे छै से हम अपन सब्सक्राइबरसभ जे छथि जे हमर फैमिली अछि परिवार छथि हुनकासँ भेँट घाँट कऽ ली आओर बातचीत कऽ ली ताहिके बादे विदा ली सएह बढ़िआँ रहतै ताहि कारणसँ हम विशेष कऽ कऽ लाइव अएलहुँ आओर लाइव आबैसँ जे छै से अहाँके कॉन्फिडेन्स सेहो कनि गेन होइ छै तऽ जे भी छै अहाँसभके साथ जुड़ल छी आओर अहाँसभके जे सवाल जवाब छै ओकर दैके प्रयास कऽ रहल छी आओर ककरो कोनो सवाल तऽ अहाँसँ पूछि सकै छी आओर हम किछु देर छी ताहिके बाद जे छै से फेसबुकपर सेहो हम लाइव अएबै आदर्श जी कतऽ छथि कतऽ छथि अहाँ तऽ बुझा रहल नहि छी हमरा जे अहाँ झंझारपुर तंझारपुरके छी ओ सभके चिन्है छी आदर्शके जहन चिन्है छियनि तऽ अहाँ एम्हरेके कतहुँके बुझा रहल छी हुनकर आइ जन्मदिन छनि एकतीस दिसम्बरके तऽ उएहमे ओ व्यस्त हेताह कतहु ताहि कारणवश अहाँके नहि देख रहल छथि आ हुनको सभके जे छनि से दसमाके परीक्षा बुझाइए कपारपर छनि ताहि कारणसँ जे छै से ब्लॉगमे अहाँ ज्यादा नहि देखैत हेबै हिनका सभके बाद बाँकी जे छै से

अच्छा अच्छा अररियाके छी बढ़िआँ बात छै चिन्है छियै सभके तऽ नीक बात छै तऽ कसम तसम खाय लए के नहि जरूरत छै ओहि सभमे नहि नहि ओ कोनो दिक्कत नहि छै अहाँसभ कसम खायके जरूरत नहि छै बुझि कहि देलियै बुझि गेलियै हम बात चलू ठीक छै तऽ विदा लै छी आब अहाँ सबसँ आओर एक बेर अहाँ सबके फेरसँ हैप्पी न्यू ईयर आओर दू हजार चौबीसके आबैवला सालके सबसँ फेरसँ शुभकामना दै छी आओर आशा करब जे वीडियोसभ अहाँसभके जे छै से ब्लॉगसभ नीक लागैत हेतै आओर जतेक आदमी एखन लाइवमे जुड़लहुँ हेँ सभ आदमी लाइवके शेयर कऽ देबै आओर चैनल जे आओर यूट्यूबपर जे हम जतेक भी वीडियो अपलोड करै छी ओकरा ज्यादासँ ज्यादा शेयर करब आओर सभसँ मेन बात छै जे अहाँसभके वीडियो जे हम डालै छियै सब्सक्राइब बहुत कम आदमी करै छथिन एखनहु जे छै बत्तीस परसेंट आदमी जे छै से मात्र जे देखै छथिन से सब्सक्राइब कयने रहै छथिन आओर साठि परसेन्ट आदमी जे छै सत्तरि परसेन्ट आदमी जे छथि से अहाँके सब्सक्राइब नहि कयने छथिन तऽ अहाँसभ जे वीडियो देखै छियै नीक लागै छै तऽ जरूर कनि सब्सक्राइब कऽ दियौ छोट सनके बात छै एहिसँ जे छै से कनि मनोबल बढ़ै छै आओर किछु नहि होइ छै मनोबल बढ़ै छै तऽ वीडियो बनबैमे नीक लागै छै आओर अहाँसभके लेल हम हरदम प्रयास करिते रहै छी आओर प्रयास करैत रहब मेरा चैनल उत्कर्ष वात्सह उत्कर्ष वत्स अच्छा अहाँके चैनल अछि अच्छा ठीक छै हम अहाँके चैनल देखब हम अहाँके नोट डाउन कऽ लै छी चैनलके देखियौ अहाँके सामनेमे हम पेन लऽ लेलहुँ हँ आओर बाद बाँकी जे छै से हम देखब स्पेलिंग अगर सही हएत तऽ चैनल भेट जायत आओर नहि तऽ कोनो उपाइए नहि छै

ई लाइव आबैके इएह सं- काज बता दै छी अन्तिममे जे उएह छलए मनोबल आओर मोटिव जे अहाँ सबके साथ विदा लऽ ली दू हजार तेइसके आओर दू हजार चौबीसमे फेर धमाकेदार ब्लॉगके साथ शुरुआत हेतै एनाहे अहाँसभ जुड़ल रहब आओर जे सब नीक लगतै से अहाँसभ बतबैत चलब आ जे खराब लागए सेहो बतेने चलब ताबेत के लेल चलै छी टाटा धन्यवाद बाय आओर जे हमर अहाँके स्वागत करैके छै नमस्कार आ प्रणाम अछि पैर छुबै छी गोर लागै छी मालिक हमर नाम अछि तऽ चलै छी धन्यवाद धन्यवाद यूट्यूब